טויזנט מענטשן, דו זעסט טויזנט פעקלעך צרות, דאס איז ממש א הימל געשריי, מענטשן מאכן אזוי סאך מיט, מיטן טויט, עס טוט זיך, אה, באגלייטן א חתונה, וויפיל שעות איז דא אויף די פופצן שטאק, אפאר טויזענט מענטשן? וויפיל איז דא אויף די פרענטשעס דא ביי די לג בעומר פייער? אפאר טויזענט? וויפיל איז אלעס צוזאמען? צען טויזענט? צען טויזענט זעקלעך צרות! פשוט כמשמעו, דער האט א צרה דארף א שידוך א בחור, דער האט א צרה נעבעך מ'האט אים האלט ביי סעפערעישן, יא צוריק גיין נישט צוריק גיין ווייסט נאך נישט, דער אנדערער ווייסט נישט האט נישט קיין מ'האט אים אפגעשפארט די לעקטער, כ'מיין יעדע. מ'וואקט אויף די גאס, מ'זעט א בנינים, איך זאג עס פאר די בחורים, מ'גייט אסאך מאל צום וואסער, מ'קוקט אריבער מאנהעטן, ס'בליטשקעט אזאנע בנינים מופלגים, זאג איך דו ווייסט יעדע פענסטער שרייט ארויס א צוויי, איז דא אנדערע ווייטאג, פון די ווייט זעט אויס ווי ס'בליטשקעט אזוי, ס'איז עפעס אזא, ס'איז מורא'דיג, דו ווייסט פון יעדע פענסטערל קומט ארויס א צווייטע געשריי, איז דא נעבעך א מענטש, ער גייט דורך א שווערע, א שווערע מצב, איז איין צרה, נאכדעם הייבט ער זיך אן פייניגן אז די גאנצע שטאט רעדט פון זיין צרה. ווער טראכט פון דיר? ווער רעדט? ווער האט צייט צו טראכטן פון דיר? דו שפארסט דיך איין אינדערהיים, דו גייסט נישט ארויס, ווייל מענטשן טראכטן פון דיר, די משפחה טראכט פון דיר, די משפחה איז צעריסן און צעפליקט שוין טויזנט מאל, שוין נישט די משפחה פון אמאל, מענטשן זענען, מענטשן שלעפן זעקלעך צרות, ווער האט צייט צו טראכטן פון א צווייטן? א מענטש דמיונ'ט זיך א מעשה,

ווען מען שלאגט קינדער ווערט עס ערגער. ער הייבט אן פאנטאזירן א מעשה, ער גייט ארויס צו זיי און ער זאגט זיי, פארוואס זענט עטץ דא? דו ווייסט וואס טוט זיך אפ אין מארק? אין מארק נעמט צו גיין א צוואנציג מינוט א האלבע שעה, דארט איז דא א אלטע אראבער, ארומגעבינדן מיט אזא שיינעם טיכל, ער האט אזא גרויסע בעסקעט וואס הענגט אים א קויש, אנגעפילט מיט שיינע גרויסע פייגן מיט טייטלען, דאס איז געווען די נאש פון אמאל, קענדיס, ער טיילט פאר יעדן איינעם בחינם, לויפטס כאפן! האט זיך געמאכט א חשבון, ס'נעמט צו צו גיין א האלבע שעה ביזן מארק, ווילאנג זיי וועלן דארט זוכן אין מארק, זיי ווערן פארנומען דארט זוכן דעם אראבער, ס'הייבט זיך נישט אויס, ס'לאזט זיך נישט אויס, נעמען נאך א האלבע שעה, צוריק קומען נאך א האלבע שעה, א שעה א האלב קען ער כאפן א פיינעם דרימל. די אלע אייניקלעך לאזן אפ די שטעקענעס, די צווייגן, די שטיינדלעך, זיי הייבן אן לויפן אין מארק. און ער לייגט זיך אראפ אין בעט, הייבט ער אן טראכטן, משוגע מטורף, אז איינער טיילט אין מארק פייגן, פארוואס גיי איך נישט כאפן? פארוואס זאל איך גיין שלאפן? ער טוט זיך אן די שיך און ער גייט אויך אהין. מען האט שוין פארציילט לגבי דאס, א מענטש ער דמיונ'ט זיך א מעשה, און ער איז אין די מעשה שוין, יא.